एहि सभान देलकै हँ बाजारमे इएह सकर साठि सत्तर तक दै आ एहिठिना एकदमसँ कहै छै सए रुपैआ किलो बाप रे बाप लोक केना कऽ एहिठिना रह सकतै तब लोक भागै छै सब बाजार दिशा गाम दिशा आ तिला संक्रान्तिके सामान सब कहलियै बनेबै तऽ आब एहिठिन लए लै छियै टाइम लागि जा गेल छै ताहि दुआरे लोकके तऽ मन होइ छै लेबे करतै जेतै कतऽ दस ने दसनाके सम्पत्ति ओहिना आयल छै कतऽ गेल कनिया आ बजबे ने करते के कतऽ गेलै या नहि गेलै था नहि छै बारह बना एलियै सामान लए कऽ की भेलन बाबू अधीर कहलियै कि कहै छै तिला संक्रान्ति चलि गेलै तऽ छोड़ी ले जा पड़ते न भैया ला हमरा तो बनालो नहीं छी अब कहे जे बनाल हमर बुढ़िया है पाँच बरस सब बढ़ गेल आइरा जाइ छै जे बेटी लेकिन नहीं जाइ छै तो हमरा बनाले नहीं छी तो आ हम जिए न सिखबै भला उ कथी लागल उ कथी बनाबै तिल छौ ओइ घर में बुझलह

वएह भाग जड़ जहिया से गेलै बुढ़िया तहिया से कतऽ लाय अच्छा हम देखै छलियै ने बनबै तऽ हमे सीखने छियै ने रे हम ई ने सिखा देबै तऽ सिखा दे लाय बनबै छै एकर जान बुढ़वा सिखा दे आ घर घरमे छै झोरामे तिल लटकऽ ठीके छै बाबू चल ने हमरा सिखा दिए दिन तोहर लागै ने ओ अथी कुल्हा फूक नहि है यार कुल्हा फूक रखऽ ने

अपना हम कथी छियै ऊ नहि रेडीमेड कीन कऽ खाय वाला लोग सब छै रेडीमेड बाजार- बकल रहै छै शहर बाजार के लोग छै बाजार वाली छियै ने। हाँ। शहर बाजार के लोग छियै बनेलहा खाय छै बना के नहि खाय छै ओकरा तरीका भेटतै पानिए जरगर पड़ि जेतै पाक लगतै कि नहि लगतै केना हेतै नहि हेतै ओ लय हेतौ सब सत्या नाश उठतै ओ लै बनतै तू जो पैसा दो पैसा दियो तू कीन के दस टका खा ले दस टका के ना ना यार जो तऽ हमरो नीके अरे छै वाह।

आज केना घर नहि सुखल छ सुखल जाना आ किल्ला के बंद हो कनिया हां सबसे पहिने पहिने जे खौलते ने हां त तही सकर के ढपा होय में तू दिया गिरा ओय में हां हां आ ऊ खद कते त ई गइल जेते ई ढपा सबटा लाड़ो पड़ै छै ओकरा छोड़े नहि लेतै आ ओ जे भए जेतै ओ लदर आ बदर तऽ की करबै तऽ हट करबै ठंड हेतै ओ तब तोरा बनायल नहि होइ छै तरीका सिखला फेर सब दिना के सिखा देत हमही मरि जेबै तऽ के सिखा देतै सब तऽ नहिए छै मरि गेल ओ जे ठंडा जेतै ने तब एहिमे से मुरही जेतै ओहि बकर आ तब फेर शांतै ओकरा आ तब दुनू हाथ गोल मोल कए कऽ एते एते बनबै छै आ तुरंत मुरहीमे घोसिया न जाइ छै ई अखन ताजी मुरही छै बोरामे जे मुरही छै ने ओ मचुआएल छै ओकर लाइन नहि बनतै ओहिमे घोसिया न चलिए तऽ हम आबै छियै पर दुआइ पर माल जाल के देख तुरंते आबे आ हेतै लए कम कर जाइ छै धीरा हे भगवान की करबै आब नहि छै साउस रहिते तऽ सिखा नहि देतै ओकरा बुढ़िया तऽ तीन सालसँ खतम केना केना के दै छै बुढ़बा हाथ गेला छै कि अपन लेबो ने करले डान डान भव के जो जना हमरा हां केना करे जाइए दई दई दई मुरी दई बुझ गेले तोहर बात मुरी दई मुरी बाप रे जुलुम केली तू तब हमरा तब नाक रे दे ए मोबाइल चलबै देबी तू तू मोबाइल चलबै छली हाँ ना बेटा आय नहीं ता-

अपना मन से नहीं कहे जे हेगो लाइव देबो सकर मुरही चूड़ा तिल ज जाही एक रति आब लाइव देबो हम का अंगले बना रहे छी आ फिर एक साल में हेते ता हम जीबे की भर राख एका भरा में त दा जल्दी आगे है ना ला का चल जेबे ना त झाइप करा जे माछी सेट के मर जेते ओइ में जो ला दो यार